AOT nghakhlelh taka lo changtu zawng zawng te in zavaiin chibai vek u le. Keimah lamah tihfel ngai eng emaw ka neih avang leh harsatna neuh neuh ka tawh avangin AOT hi thui tak ka lo la dah dawn lo a, tun pawh hi nangmahni ka hmai zah em vang chuin ka rawn dah hram a ni e. Chuan in comment a tam em em, Zo Fantasy chungchang hi tawi te in ka lo chhang dawn a ni. Ani hian video a rawn dah leh hun tur tak hi chiang takin a sawi lo a, chuvangin Solen fan te chuan kan tawrh deuh a ngaih hmel khawp mai. Kan lo hre tawh hlawm mai thei a, Attack on Titan hi episode kal lai ni tawh lo a, keimah lam ka fel theih veleh Active takin kan kal thei tawh turah ngai ang aw. Han zii lo langin a hmel atang chuan mak chu ti khawp mai. Ani chuan Captain Levi hliamna tak tuar chu a lo buaipui a, an bulah chuan Titan pakhat chu a lo khu vut vut bawk. Flock te chuan, Captain Levi chu a thi tawh em? Kan that ngei tur a ni, tiin an lo hneih a. Mahse, han Jeet chuan, Thunder Spear vangin a thi tawh e, a ti a. An bula Titan awm reng dul atang chuan thil khu sa bawk si chu a hma aia nasa chuan a lo chhuak a. Flock leh a pawl te chuan chu Titan chu an tin thup a. Chu Titan chu a khural vek a. Chumi kar atang chuan mak tak maiin Jeek chu a lo lum chhuak hlawl. Han Jeet pawhin mak chu ti lutuk ringawt. Zik chu a rawn hawi chhuak a, a dam a sut chuan a ding ta teu mai. Mak tak maiin a hliam zawng zawng pawh chu a dam leh nghal vek a ni. Chutia Flok leh a pawlte hamhaih taka an awm lai chu Hanji chuan remchangah lahin Captain Levi chu luiah chuan a zuang thlakpui nghal a, Flok a pawlte chuan an kap zui chiam bawk. Flok chuan, Zik, eng thil chiah nge kha Titan kawchhungah khan thlenga tiin a zawt a. Khatia Zik thi ang dera awm lai khan khawvel dangah chuan a harh a, chutah chuan hmeichhe naupang pakhat chuan a taksa chhe tawh zawng zawng chu vai vut hmang chuan a lem chuan a lo siam char char a. Tichuan mak tak maiin Zik chu khawvel pangngai ah taksa kim diam dam tha takin a lo kir leh a ni.

Pik kut chu a bung nghal. A hnu lawkah Pik chu an hnung lamah chuan tla in Titan-ah chuan a chang zui a. Saw Titan chuan Eren chu bawih in a kut tin hriam leh zum tak chuan a ham thi deuh fua fua bawk. Chutah Eren chuan a kut chu han ti chang te te in Jaw Titan awmnaah chuan a han hnek deuh vak a. Jaw Titan chu hnung tawlh in rang tak tak chuan inchungah chuan a per kai zung zung a. Pik chuan Gabi chu chu lai hmun atang chuan a lo hruai chhuak ve bawk a. Eren chuan vanlawng lam chu a han en vang vang a, Yelena chuan hnung tawlh rih mai tur chuan a lo ti a. Mahse, Eren chuan hnung tawlh chu tum hauh lo, hma lam pan chuan a kal lui sauh sauh a. Marlin ho chuan an sipai te chu an lo thawnthla muah muah a,

Chu lai tak chu Aaron chuan remchangah chuan la in Reiner hmaichhah tak chu a hnek khem lawih a. Lehlam chu han kau leh te te in Reiner chu han hnek leh vak a, Reiner pawh chu a thu hnawk mai. A vawi thumna chu Reiner pawh chuan dawng duh tawh bik lo in Aaron chu bawh phei in In chu a tauh pui a. Mahse, Rainer chu a chanchhe zawk chu ni tho. Chuti lai chuan Joe Titan chuan hnung lam atang chuan a lo zuang thut a. Mahse, Eren chuan Warhammer power a lak kha hmangin thil zum tam tak chu a ti chhuak a. Nimahse, Joe Titan chuan chu chu awlsam tak chuan a tihchhiahsak a. Aaron chu a hma lamah chuan tlawh er zawtin Reiner chuan a lo man chat a. Chutia a man beh lai tak chu Joe Titan chuan remchangah lak tumin Aaron chu rawn ei a tum a. Warhammer power a lak kha hmang lehin Joe Titan leh Armor Titan chu an kang ta vang mai. Paradis Island lam leh Marlin lam hre hrang lo kha inawm a, Paradis Island lam hi Aaron te lam niin Marlin lam hi Reiner te ve thung an ni. Chuan misual zawk tu nge tia khan chu chu in ngaih dan dan a ni thei ang. Pig leh Commander Magged te chuan wall chung atang chuan Eran chu an lo kap a, he an kahna hi a bik taka siam niin Titan kahna tur liau liau a ni. Marlin sipai ho chuan Paradise Island sipai te chu an lo kap hlum zawih zawih a, inchunga biru te pawh chu thlawhna atang chuan an lo kap hlum leh nghal vek a. Jaw Titan chu a tangna atanga chhuak chuan Eran chu a han zuang leh vak a, Mahse Eran chuan a ai tamin thil zum chu a lo ti chhuak leh a, a hnung tawlh leh rang kher mai. Pig leh Commander Maget te pawn Eran chu a vawi hnih nan an rawn kap leh sak a. Eran pawh chuan chet chu a la thei tawh lo. Hmun dangah lah Marlin ho chuan sipai te chu an lo kap hlum zel a, an bul thleng zo pawh an awm meuh lo. Reiner pawh han insang mar leh te te in A awma thil zum chu phawiin Eran lam pan tur chuan a inring let a at mai. Chutah Reiner chuan a thil keng chuan Eran chu a han vit pawp a, Eran pawh chu a au ring kher mai. Thil nuam tak a nih chu a rinawm lo bawk a ni. Chutiang a nih mek lai chuan Oyan chuan Jin leh mi dangte chu a lo chhuah ve mek a. Mi ten awm pa tih pah chuan Connie chuan a kawrah chuan a ṭham zui a. Pawn lamah chuan an lo la inbai nasa khawp mai a. Sipai ruangte chu tualaiah chuan a thar pheng phung mai a, Eran pawh chu Reina rinna taka a chhun avang chuan na tiin a la au char char a. Tunah rih chuan Paradise Island lam chu an chan chu chhe khawp mai a, an che ve thei meuh lo zawng a ni e. A ngaiteh bawkin Eran chuan Warhammer power a lak kha rawn hmang lehin Rainer pawh chu a hnung lamah chuan a chhun phei dawr a. Joe Titan pawh rang tak taka inchung a zuang kaiin a hnung lam atang chuan Eren chu a rawn zuang leh a. Mahse, ring loh tak maiin Joe Titan chu a kut pakhat chuan lo manin a peih leng ta zawk daih a. Joe Titan, Galliard chuan Attack Titan Eren chu a duh ang ngawt chuan a bei thei hauh lo. Reiner bawk lo che lehin a hnung lam atanga Eren chu rawn baw thut in Leia chuan a nem bet a. Eren taksa pangai ei tum chuan a kun hnai a. A thei tawk chuan Eren chu lo in dang ve in Reiner ka ah chuan a kut chu a han dah lut a. Chu tih lai tak chuan lung lian tak chuan Reiner chu a rawn fuh a. An sir lam ah chuan a khu phei nghal ta lui a. Lungvawmtu hriat tuma a lam an hawn hawi meuh chuan mak chu an ti khawp mai. Tu dang ni loin, Zig lek chu niin. Tunah hian Zig hi Paradise Island emaw Marlin lam ṭang loin, Erana lam tawp hi a ṭang a ni. Zig chuan a lunghum chu han hmet keh in, a han inkau leh vang vang a. Chutah, van lam zawng chuan a vawm chho vak a. Chu chuan Marlin ho van lawng chu fuh in, an ni lawng chu puak in lei lamah chuan a tla thla ta a. Pig leh Commander Maget pawh chuan Zig lam chuan a hawi a, Zik pawh chuan lo hmuhin an lamah chuan a rawn vawm ve nghal zat bawk. Pik chu bangah chuan a uai tang a, chu vel leh flawk leh a pawl te chu pik dah that tumin an lo lang zui zat bawk. Zik chuan muang chang lo chuan hnuai lam a awm Marlin sipai te chu a vawm zui nghal mawlh mawlh a. An ni chu insaseng tum viau mah se, awmzia chu a awm vak lo. Eren leh Zik chu han in en deuh vang vangin Eren chuan pei deuh chhelh chulh chuan Zik lam chu a pan phei a. Inchhung lamah chuan Commander Pixie chuan a naute chu a lo fuih phur a, an ni ho hi engtik lai pawh a Titan-a chang vek thei an ni. Mikasa-te thian ho pawh chu Thunder Spear tha hnem tak nen indona mual chu an rawn rap ve a. Eren Zeke lam pana a kal lai tak chuan hnung lamah chuan Reiner chu a rawn tho leh tlat. Nimahsela, chet lak tumah a han insiam rem lai tak chuan Zeke chuan a ni chu a rawn vawm thal leh tawp a. Chu thil chu Jean te pawh chuan lo hmuin a ngaihna chuan hre lo khawp mai. Commander Nile chuan Falco chu pawnah chuan chhuahpui ve in mak tak mai in him tak in a ute bulah chuan a pe a. Joe Titan chu zuang zak zak in chak tak in Errane lam chu pan a, chu thil chu Zeke chuan lo hmuin a ni pawh chu a rawn vawm tlu leh nghal hmiah a. Pig lam chu han hawi a, a ni chu a ruh ro chiah lo awm tawh in a lo khu vut vut a. Flawk leh a pawlte chuan an dah tha thei ngei a nih a ring a ni. An ni ho pawh chu an lo lawm nasa mai. An bula sipai chu rawn thal tawp in Pig khu kar atang chuan Marlin sipai te chuan Flawk leh a pawlte chu an rawn kap nghal zawih zawih a. Zig chuan an thangkam a ni tih hrethiam mah se, a tlai lutuk tawh tlat. Zig lam chu han tin deuh vang vang in Commander Maget chuan a han hmet puak a. Zika dar pawh chu a hek nghal hlawih a, Vistai tan chu lei lamah chuan a tla zui nghal a. Eren chuan Zik lam chu hneih ve tial tial in, mahse Jotai tan chuan a ke ah chuan a lo sehsak a. Eren chuan a kut chu tikhal in na tak chuan a han chum zawt a, a ni chu dek ti tur pawh chu a awm tawh lo a ni. Eren thinrim chuan chum zawt zawt in a hmai te chu a chum keh sak vek a. Mahse chuti lai tak chuan a ban bung hmawk leh a lu tlang zawt chuan Commander Maget chuan a lo kap leh tlat. Iran chu Reiner chuan a bawh bet zui a, Zeke chu rawn harh in thawk chu a han la vak a, a dawt a thil thleng tur chu an nghak hrilh lo tlang bawk a niang, an meng phawk hru mai. Falkaw U chuan zik chu au lo tur a tiin, Falkaw hian spinal flu kha a kai ve a, chuvangin i aw ri a hriat theih lohna hmun turah ka hruai eng a, chumi hma chuan khawngaih takin au ri lo hram rawh tiin a lo ngen a. I taitan rauh chuntu tur ka ni a, i sawi ang apiangin ka awm ang, mahse Falkaw hi helai hmun atang hian ka hruai bo phawt ang e a ti a. Zik rilru chu a buai khawp mai, an nghah leh deuh chuan an chan a che vek dawn tih chu a hre bawk si. Gabi pawh chuan Falco chu sakawr nen chuan rawn hruai chu a tum a. Zeke chuan, Ka tihpalh lutuk, tiin a aw chu a chhuah ta a. Chutia ring taka Zeke a han au hnu chuan Falco, Officer dang dang leh Commander Pixis thleng chuan Titan-ah chuan an chang ta thup mai. Marlin sipai te chu a ngaihna hre lo tak chuan an awm a. Tichuan Titan te chuan Marlin sipai te chu an ei a, Paradis Island ho tawng ang thil rapthlak tak chu an tawng ve ta a ni.

Reiner chuan chu chu lo hmuhin Eren chu keah chuan a man bet nghal. Chutah Beast Titan chu Commander Maggett te chuan chiang tak mai chuan an lo kap nawn leh sak a. Eren kah tuma an tin mek lai chuan an ni chu Thunder Spear chuan a lo fuh a. Chu chu Armin kah chu niin an silai te chu rawn lek chhuak ve bawk mahse, an ni chu Mikasa chuan awlsam tak chuan a lo dah tha a. Pik chu Mikasa chuan, In tha a tul tawh lo, kan indona chu tawp tawh, Beast Titan chu a thi tawh e, ti a. Reiner chuan, Beast Titan a thi a, indona chu tawp ta, Eren chuan Founder Power a hmang thei dawn lo ve, tiin a lo ngaihtuah a.